Мөселман бәндәсе, әлхәмдүлилләһ, ул инде иманлы, Аллаһның барлыгын, берлеген танып-белеп, инде үзенең акылын җигеп, инде хәерле тормыш итүче инде заттыр. Әмма ләкин бу очракта инде адәм баласын, инде мөселман бәндәсе, ул инде үзенең әхлагы белән, үзенең тәрбиясе белән дә башкалардан аерылып, Гомумән, инде шушы тәрбиясе һәм инде аның әхлагы кешеләргә, үзенә һәм инде җәмгыятькә файда, хәерлелеккә илтә торган әхлак һәм тәрбия булырга тиештер. Һәм инде шулар арасыннан инде берсен аерып күрсәтәсебез килә, ул да булса итагатьле булу. Тормышыбызда күрәбез, ягъни шушы итагатьсезлек яки да булмаса итагатьсезле булу, инде әхлаксызлык сыйфатларын инде күренә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә ачыктан-ачык әйтте, Атыйгуллаһа ва атыйгур Расул, иң беренче радта Аллаһ Тәгаләнең үзенә итагать итегез. Ягъни Аллаһка итагать итү ул нәрсә? Аллаһ Тәгалә каршында Аллаһны тану, Аллаһ Тәгаләгә инану, Аллаһның кушканнарын үтәргә тырышу, Аллаһ Тәгаләнең тыелганнарыннан тыелып, тыелып яшәргә тырышу, Тәкәбберлектән ерак булу һәм дә инде Аллаһ Тәгалә каршында үзебезнең нәфсебезне Аңа карата буйсындыра алу. Ягъни Аллаһка итагатьле булабыз. Ягъни бу инде иң зур итагатьлелек Аллаһка каршында, Аллаһ каршында булган итагатьлелектер. Һәм инде Аллаһ Тәгалә шулай әйтә Аның Рәсүленә. Ягъни Аллаһның илчесенә, чөнки Аллаһ Субхаһу Тәгалә аңа әйткән сүз, аңа җиткергән китап, аңа җиткергән шушы сүзләр ул Аллаһтан. Һәм дә инде без шушы пәйгамбәребезгә, Аллаһ Тәгаләнең илчесенә итагать итү белән инде Аллаһка итагать иткән булабыз. Һәм инде шулай ук пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә, Аның сүзләренә, Аның гамәлләренә, Аның әйтеп калдырган безгә нәсыйхәтләренә, вәгазьләренә итагать итә алу, Аның сүзләрен тыңлый алу, ул да булса шулай ук зур итагатьлекнең берседер. Әмма ләкин бу очракта инде шушы итагатьлелек белән генә чикләнеп калу дөрес булырмы икән? Юк, Әлхәмдүлиллә, инде без күз алдында ТЦО, Аллаһка итәгатьле булудан инде шулай ук нәрсә килеп чыга? Ул да булса, инде ата-ана каршында булган итәгатьлелек. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында ата-ана безне шушы ата-анабыздан юктан бар кылган. Ягъни шушы атанабыз сәбәбендә без шушы дөньялыкка килгән. Һәм Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Инде безгә кабатлый, ата-аналарыгызга уф дип тә әйтмәгез. Яне ата-аналарыгызга итәгатьле булыгыз, аларны рәнҗетмәгез, аларга начар сүз булмагыз, яне алар белән инде төрле каршылыклы әңгәмәләр корып, яне аларның күңелләрен кайтармагыз. Ул иң беренче чиратта шушы сыйфатка әйләнеп кала, ул инде ата-аналарыбыз каршында булган итәгатьлелек. Һәм инде шулай ук әгәр дә дәвам итсәк, дөньялыкта инде кече олыга итәгать итү, Ул да булса укыту, укучы үзенең укытучысына итагать итү, һәм дә инде шулай галим кешегә итагатле булу, һәм дә инде әгәр дә гаилә тормышына кайтсак, ул да булса Аллаһ Тәгаләнең куйган бер тәртибе, ул да булса хатын-кыз үзенең иренә карата булган итагатлелек, һәм инде шулай ук ә инде ирнең шушы үзенең тормышын алып барганда инде Аллаһ Тәгалә каршында итагатле, Аллаһның диненә итагатле булудыр. Ягъни бу шушы сыйфатларга ия булсак, Инде без Аллаһ Тәгалә каршында олуг дәрәҗәләргә ирешербез. Чөнки итагатьле булуны һәм дә инде менә шулай ук кайбер яшьләр арасында да шундый күренергә мөмкин, ягъни галимнәргә карата, ягъни гыйлем ияләренә карата яки дә булмаса олы кешеләргә, яки дә булмаса тормыш тәҗрибәсе булган кешеләргә, укытучыларга карата инде булган итагатьсезлек. Киресенчә, бу дәрәҗә түгел. Ягъни кем дә кем ата-анасына итагатьле була ала икән, Аның инде дәрәҗәсе төшми дөньялыкта да, ахирәттә дә, киресенчә, Аллаһ Тәгалә каршында аның дәрәҗәсе күтәрелә, һәм инде хәтта дөньялыкта да бәндәләр каршында да аның дәрәҗәсе күтәрелә. Әгәр дә бәндә галимнәргә, гыйлем ияләренә, олыларга һәм тәҗрибәсе булган кешеләргә итагатьле була ала икән, Аллаһ Тәгалә аңа шушы дөньялыкның да бәрәкәтен бирә һәм ахирәттә дә Аллаһ Тәгалә каршында инде әҗер-савапларга ия булып, Аллаһның ризалыгына ирешә. Һәм инде җәмәгать карасак шушы итагатьсезлек ул инде асылда шайтанның бер сыйфатыдыр. Ягъни шайтанның бер сыйфаты итагатьсезлек, ул да без Аллаһ Субхана Тәгалә инде Адәм баласын юктан бар кылып атабыз, Адәм галәйһиссәламне юктан бар кылгач, инде аңа сәҗдә кылырга кушкач, шайтан үзенең хөсетлеге, Тәкәбберлегенә таянып, итагатьсезлек күрсәтте. Ягъни шайтан бик гыйлемле иде, бик дәрәҗәле иде, ягъни хәтта башка шушы мәхлуклар арасыннан, шушы фәрештәләр арасында иң гыйлемле, иң дәрәҗәле зат иде, әмма ләкин шушы итагатьсезлеге, үзенең тәкәбберлегенә таянып, хөсетлегенә таянып, шушы итагатьсезлеге аркасында Аллаһ каршында түбән дәрәҗәгә төште. Ягъни үзен югары күтәрәсе килде, үзен Аллаһ Тәгалә каршында инде олуг тотасы килде, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә нең сүзе шул булды, Эй, барча мәхлукләргә сәҗдә кылыгыз! диде. Әмма ләкин шайтан нишләде? Итагатьсезлек күрсәтте. Без дә, җәмәгать, шул дәрәҗәләргә төшүдән ерак булыйк. Ягъни, иң беренче чиратта без әйтеп киткәнебезчә, Аллаһ Тәгаләгә, Аның Расүленә, динебездә итагатьле булу булса, шулай ук Аллаһка итагатьле булу, ул инде ата-анаңа итагатьле булу, олыларга итагатьле булу, гыйлемле булган кешеләргә итагатьле булу, укучы, укытучысына итагатьле булу, имамга итагатьле булу, бу инде безнең динебезнең асул бер кануныдыр. Һәм инде шуңа күрә үтәргә тырышыйк. Аллаһ Тәгалә каршында итагатьле булсак, Безнең дәрәҗәбез төшмәс, киресенчә, Аллаһ Тәгалә каршында да, дөньялыкта да дәрәҗәбез артыр, тормышыбызга да бәрәкәт керер, хәерле гомерләр белән яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләр. Вәлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Ссалату вәссәламү галә сәйединә Мухәммәдин.